Wel, croeso i chi Welsh Whisperer i'n un sesiwn holi ag ateb ni, a diolch yn fawr i chi am fydloni gwrdd â ni gyd. Wel, heddi mae dy fi cwmni, mae tri disgybl eiddgar dy fi ma, sy'n barod i holi cwestiynau i chi, ac o gobeithio dod o hyd i ambell i gyfrinach amdano chi. Felly, gewn ni weld siwt sbort gewn ni yn yr amser, yn y cyfnod nesaf yma. Felly, dechreuwn ni de gyda'r cwestiwn cyntaf, os gwelwch yn dda. Helo, Welsh Whisperer, siwr i chi Efi? Siwr mai, dwi'n iawn, diolch. Siwr i ti? Iawn, diolch.
Dyma'r cwestiwn cyntaf. Ar ba fath o gerddoriaeth ydych chi'n gwrando ac ydy hyn yn dylanwadu ar eich gwaith? Wel, cwestiwn da iawn. Um, Dwi'n gwrando ar lot o gerddoriaeth o'r enw cerddoriaeth canu gwlad, neu country music yw hwnna yn Saesneg. Um, ac ydy, mae hwnna yn dylanwadu ar fy ngwaith fi. Dwi'n meddwl, os chi'n gwrando ar y cyneuon, mae yna lot o offerynnau fel gitars a violin Um, a hefyd, dwi'n gwrando ar gerddoriaeth gwerin, felly mae lot o um, fiddles a ffliwt ac accordion hefyd yn, yr, yn y gerddoriaeth. Felly, uh, canu gwlad a canu gwerin yw beth dwi'n gwrando arni fwyaf. Pethau o Gymru a hefyd pethau o Iwerddon a'r Alban a America hefyd. Felly, chydig bach o bopeth, ond heina di'r prif rai.
Shwmae! Dyma'r cwestiwn cyntaf fi. Pwy'n sy'n dod gyntaf i chi, y do neu'r geiriau? Esboniwch ychydig am y broses. Reit, cwestiwn arall, mae ma hwnna'n un dda hefyd. Mae lot o bobl yn neud hwn yn wahanol, ond i fi yn bersonol, mae rhaid i fi gael y dôn yn gyntaf. Mae rhaid cael y gerddoriaeth neu'r alaw, felly bod hwnna dim ond yn syniad bach yn y mhen, la la la la la, neu rhywbeth fel hynna, a wedyn mae'n troi mewn i gan llawn. Ac unwaith mae'r alaw yn iawn, dwi'n rhoi'r geiriau wedyn. Felly alaw wedyn geiriau i fi. Diolch.
Iawn.
Be sy'n rhoi'r boddhad mwyaf i chi, recordio caneuon neu'n canu'n fyw? Mae hwnna'n gwestiwn anodd. Um, Dwi'n mwynhau recordio, achos mae'n neis bod mewn studio lle mae popeth yn swno'n gret ac mae lot o hwyl i gael a weithiau chi'n cael syniad da ar y pryd. Um, ond dwi hefyd yn mwynhau perfformio. Os dwi'n gorfod dewis, rai fi ddweud mae perfformio yn well. Achos pan chi'n gweld pobl yn mwynhau canu'r geiriau, gwisgo cap, good thing, um, dawnsio a pethau fel la, mae'n ma, ma, ma hwyl. Felly um, dwi'n mwynhau'r ddau, ond uh, perfformio sy'n gorau dy fi.
Ydy'r edrychiad yn bwysig i chi, a pham? Fyddech chi'n perfformio gystel heb y crys siec a'r hat a'r mwstash? Ww, nawr te. Wel, sa'n credu bod lot o dystiolaeth bod fi wedi canu heb y cap ma, neu rhyw fath o het neu crys fel la. Felly mae'n bwysig iawn i fi. Dwi yn gwisgo'r cap yma, y cap stabal yma, um, neu Cris Check, neu rhyw fath o Cris Denim, neu rhywbeth fel yna, pob tro, a'r boots wrth gwrs, y rigger boots, um, mae rhaid i fi wisgo pethau fel yna, achos ydy, maen nhw'n helpu fi i deimlo yn well pan dwi'n neud e. A os dwi'n meddwl bod fi'n edrych y part, gobeithio bod e'n swno'r part. Felly ydy, mae'r gwisg yn bwysig iawn i fi. Pryd ddysgoch chi'r chwarae'r gitar, a ydych chi'n ware unrhyw offeryn arall? Um, dysgus i ware'r gitar pan o'n i tua 15, felly bach yn hwyr i rai pobl. Ond um, dysgus i pan o'n i tua 15, blwyddyn 9 neu rhywbeth fel hynna yn ysgol, ac ydw dwi'n gallu chwarae offeryn o'r enw accordion, Ella bod chi wedi gweld llun o hwnna, rhywbeth gyda piano ar un ochr a botymau ar yr ochr arall. Fi'n chwarae tipyn bach o hwnna, um, ac mae allweddellau da fi, keyboards hefyd yn y tŷ. Um, hei, reina ydy'r prif rai dwi'n chwarae, ie. Yeah.
Os tasech chi'n cael dewis tri gwastiau i swper, pwy fyddech chi'n ddewis a pham? Ww, nawr mae hwn yn gwestiwn anodd. A dwi'n mynd cael dewis rhywun, ydw i? Ie. Yeah. Um, os byddwn ni, dwi'n meddwl byddwn ni'n dewis dau llan ilar fel yr un ohonyn nhw, achos Rwy'n siŵr bod gan Dai Llanilar straeon a storis o bob man yng Nghymru, felly mae hwnna'n rhywbeth diddorol i fi. Dwi'n licio storis a jôcs a straeon diddorol, felly bydd rhaid i ni cael Dai Llanilar 'na. Rhywun arall dwi'n edmygu yn fawr iawn yw Dafydd Iwan. Yy, mae e wedi canu lot o ganeuon dwi'n hoffi ac mae e'n llwyddiannus iawn Felly bydden ni'n lico siarad â fe ynglyn â sut mae e wedi gallu bod mor llwyddiannus am mor hir, i weld os dwi'n gallu cael tips uh, i fi gallu trio wneud yr un peth. Ac um, bydden ni'n mynd nôl mewn amser wedyn am y trydydd gwestai a gofyn i uh, Owain Glyndŵr dod rownd am swper, os bydden ni'n gallu gwneud hwnna. Yym, achos dwi'n siŵr bydde 'da fe lot o straeon diddorol a bydden ni'n lico gweld uh, shwt fath o foi oedd e a gweld, um, a felly bydden ni'n gallu cael tips 'da fe hefyd a gweld beth allan ni'n neud yn y dyfodol.
Diolch. Ble mae hoff le yng Nghymru ware gig? Ww, nawr te, mae ma pobl wedi gofyn hwnna i fi o blaen a mae'n job ateb hwnna. Um, dwi wedi cael nosweithiau a dyddiau bendigedig yn eich ardal chi i fod yn onest, dwi ddim jyst yn dweud hwnna, um, ardal Ceredigion, dwi wedi cael um, gigs da iawn o gwmpas Tregaron um, a hefyd Aberystwyth pob tro yn dda. Um, unrhyw le gwledig, unrhyw le mas yn y wlad, dwi'n licio chwarae mwyaf, achos mae'r ma, ma pobl yn mwynhau beth dwi'n neud bach mwy, ond um, mae'n anodd i fi ddweud un man, ond na i ddweud hmm. unrhyw le gwledig, a unrhyw le lle mae pobl Cymraeg yn dod at ei gilydd. Ond mae Ceredigion yn dda, pob tro.
Ydych chi wedi perfformio mewn man anghyffredin? Os do fe, ble a pryd? Wel, dwi wedi perfformio... Felly bod pobl yn meddwl bod fi'n perfformio mewn theatrau neu uh, neuaddau mawr. Dwi yn weithiau, ond dwi wedi perfformio ar gefn trailers Dwi wedi perfformio ar gefn trailer yn Sioe Nefyn, um, a dwi wedi perfformio mewn shed wartheg um, rhywle uh, o gwmpas Abermeirig, dwi'n meddwl, rownd y hwnna'n Ceredigion, dwi'n meddwl, lawr fyna. Um, dwi wedi perfformio mas o gefn carafan hefyd, A dwi wedi perfformio mas o'r trailer Ifor Williams hefyd. Felly, bob math o lefydd anghyffredin iawn.
Beth yw'ch uchelgais fel perfformiwr? Um, uchelgais? Wel, gobeithio byddai'n gallu cario mlaen i recordio caneuon ac i ryddhau CDs a caneuon ar Spotify a pethau. Um, a gobeithio byddai'n gallu cario mlaen i perfformio o gwmpas Cymru mewn blynyddoedd i ddod. Felly dyna beth yw'r uchelgais, bod fi'n gallu edrych yn ôl pan fyddai'r un oed a Dafydd Iwan a dweud bod fi wedi gallu cario mlaen i wneud e. Sut ydych chi'n teimlo wrth glywed pobl yn canu y geiriau caneuon chi a gwisgo lan fel chi?
Ie, yeah, mae hwnna'n deimlad neis iawn, achos pan chi'n ysgrifennu, pan chi'n cyfansoddi can, so chi'n gwybod os mae pobl yn mynd i licor gan neu beidio. A weithiau chi'n meddwl bod nhw yn mynd i hoffi rhywbeth, ond mae'n troi mas bod nhw ddim yn. A weithiau chi'n meddwl bod nhw ddim yn mynd i licio fe, a mae'n dod yn boblogaidd iawn. Felly, Mae e'n bleser clywed pobl yn canu'r geiriau ac yn gwisgo pethau fel y crysau tŷ a'r capiau a'r moustaches wedi peinto mlaen a dwi'n teimlo'n ffodus iawn achos 'sdim lot o bobl yn cael hwnna a sai'n siŵr pam mae pobl yn neud e, maen nhw jyst yn ffan mawr o'r gerddoriaeth felly dwi'n ddiolchgar a dwi'n teimlo'n hapus iawn bod nhw'n neud hwnna.
O ble ddaeth yr ysbrydoliaeth ar y can Ni'n Belo Nawr a Loris Mansel Davies? Um, Wel, Loris Mansel Davies, mae hwnna'n un syml, uh, achos o'n i'n stuck tu ôl i Loris Mansel Davies. A mae lot o bobl wedi bod yn sôn tu ôl i'r loris ma dros y blynyddoedd, Felly dwi'n dwi meddwl, dyna pam mae'r gan mor boblogaidd yw achos mae pob un yn gwybod sut mae'n teimlo i fod yn sownd tu ôl i Lori Manson Davies. Felly dyna le ddath yr ysbrydoliaeth i'r gan yna. A'r gan ni'n beilo nawr, um, o'n i'n neud, o'n i'n canu mewn no, uh, noson yn Llanarth, uh, gwesty'r Llanina Arms, Llanarth. Ac oedd John ac Alun yna, maen nhw'n uh, act poblogaidd iawn sy'n gwneud canu gwlad hefyd. Ac oedd lot o bobl yna, a un boi tu fas, oedd i'n clywed e'n dweud, ni'n belo nawr, ni'n belo nawr, fel la. Cyn oedd y gan yn bodoli, ond ni ddim yn canu'r gan, ond oedd e'n dweud, oedd e'n cadw dweud y geiriau yma, ni'n belo nawr, oedd e'n meddwl fel, con i off, con i mynd, fath o beth. O'n i'n meddwl, fi'n licio hwnna, ni'n beilo nawr, ni'n beilo nawr. Ac es i i'n wely wedyn, o'n i'n cysgu yn y gwesti nos o'n yna, a ni jyst yn meddwl, ni'n beilo nawr, ni'n beilo, o rai fi wneud rhywbeth da'r geiriau yma. Wedyn y bore wedyn, o'n i'n gyrru getre, ac erbyn i fi cyrraedd getre, oedd y gan mwy neu lai wedi gorffen. O'n ni'n canu yn y car, ni'n beil an awr, ni'n beil an awr, a wedyn dyna fe. Felly dwi'n ddiolchgar iawn i'r boi ma tu fas i'r Llanina Arms Hotel, lle bynnag mae e nawr, sa'n gwybod. Pam ddefnyddio good thing yn eich caneuon?
Wel, mae good thing a uh, flat out a pethau fel yna, maen nhw fel slogans yn dyn nhw i fi. Um, Dwi'n dweud good thing yn aml. Um, o, dim just fi sy'n dweud nhw, cofio, mae pobl eraill yn dweud good thing, um, ond fi sydd wedi, uh, wedi bachu reina a fi'n dweud nhw hyd gormod weithiau. Ond um, maen nhw'n handi i bobl cael adnabod fi, cos pan mae rhywun yn gweld good thing, dwi'n meddwl, maen nhw'n meddwl am Welsh Whisperer nawr, felly mae hwnna wedi gweithio i fi. Felly mae'n ffordd o'n ei siŵr bobl yn nabod fi. Yr un peth gyda'r cap a'r braces a'r, ar moustache a pethau. Mae pobl yn gweld nhw, maen nhw'n gwybod bod fi na, felly mae'n helpu fi yn y ffordd yna.

Rhyw fath o gwestiynau cyflym yw nhw, munud i ateb a fydd rhaid chi benderfynu rhwng un ateb neu'r llall. Reit.
So rhywbeth fel beans neu peas. A bydd rhaid dweud... A bydd rhaid i chi ateb straight away. Oh, okay. Iawn. Okay. Felly, fi'n mynd i dreul amseru chi wel faint chi'n mynd i gallu gwneud o fewn y funud. O, oh, na fe.
Lantos, chi'n barod? Chi'n barod? Ren. Iawn, bant a ni de. Ewn ni gynta. Pêl droi neu rygbi? Pêl drod.
Opera neu ballet? Opera.
Tato neu chips? O, tato.
Te neu goffi? Coffi.
Car neu lori? O, lori. Gogledd neu de? O, de, well fi ddweud. Gig neu cyngerdd? O, gig i fi pob tro. Dafydd Iwan i Bryn Fôn. O!
Um, Bryn Fôn, am change. Sioe Frenhinol neu Steddfod Genedlaethol? O, uh, Sioe Frenhinol, bendant. Pobl Cwm neu Round a Round?
Pobl y Cwm, achos dwi wedi bod ar hwnna unwaith. Radio neu teledu? O, teledu, wastad. Llyfr neu bapur newydd?
Llyfr! Wi'n lyco llyfrau, mae'n well. Bara gwyn neu bara brown? O, oh, bara brown, bob dydd.
Moron neu frestych?
Moron, bendant. Bath neu gawod? O, oh, bath. Pabell neu garafan? O, oh, carafan, mwy o le.
Cap fflat neu het gowboi? O, oh, cap fflat pob dydd, pob dydd. Mars neu Snickers? Ooh.
Snickers, fi'n cael bach mwy. WhatsApp neu Snapchat? O, oh, Snapchat, Snapchat. Twitter neu Instagram? Ooh, Instagram i fi, mwy o luniau. Eddie Stobach neu Mansel Davies? O! Ei, Loris Mansel Davies, well fi ddeud hwnna. Waw, na'r un ola. Diolch oh, da iawn. iawn i chi. Oe sawl cwestiwn dyn nhw fyna i chi. Mae chi'n bron i newid. Dim munud i ateb. Faint o'ch chi'n gallu ateb? Ie. Yeah. Chi di...
Nathoch chi ateb yr holl gwestiynau yna mewn munud a 57 oh. eiliad i nhw. Da iawn, da iawn. Cwestiynau da. Wel,